Kisah nang kedua. Bahuma. Nah, nya dua buting ini cukup ya namanya bahuma bisa mencari iwak bisa, bemakanan nam sudah. jadi rajin juga dibawa eh abah kadang-kadang ke pahumaan jadi abah bahuma juga kayak itu jadi tahu mulai nang naradak macam-macam itu nah bisa tak selengkapnya sampai mengatam tuh bisa tak guru atau kayak itu karena dia dilajari oleh abah sidin gitu Jadi secara zahir membantu kuitan, tetapi nang ianya belajar kaitu tah belajar cara bercocok tanam, belajar cara bahuma. Ada pulang kisah, nah kisah di pahumaan pulang lah. Ini bilanya saada sebetulnya ada kena kisahnya kaitu tah. Jadi itu hiburannya pulang pengalaman berkesan. Jadi kena sidin letak kisah ini ada di situ pengalamannya itu nang pengalaman berkesan antara. Jadi ujar si Bung pernah satu hari di pahumaan. Sudah hem tangan ikutan pang tadi pahumaan. Istirahat. Nah lalu istirahat dudukan eh, dudukan di pinggir pahumaan ya kalau lah dudukan. Nah lalu abah ayah jasidin mancalo kantong. Lalu menjurungi duit, mengambil duit. Nah, tukarakan rokok. Rokok rosok aja bahari tuh kada tahu jua rokok rosok tuh kada tahu. Nya tukarakan ke pasar rokok rosok. Nah kaina tapi nya banyak bulik kam singgah dolo ka rumah. Ambilakan karahi, karahi itu mantimon, bilungkah bahasa kita. Ambil karahi, bilungkah lawan lawan lombok parawit, lawan uyah. Jadi nyaman tu adalah mancok sadikit tu lah hanyar baruko. Bah, ya kalo lah. Nya nang karuko tahu banar kisah nya nah. Nya mun langsung baruko kada nyaman liur pahit ya kalo lah. Jadi nang kaya itu sadarahana haja pang. Ingat sidin di rumah ada. ada bilung ka ada jadi kan ambil sudah tulak ke pasar nah ditukarakan aja rokok tadi dah nah cuma ada satu kejadian di pasar di pasar itu ada seorang pedagang kaki lima nah ngarannya Ruslan nah, ini maaf punya ada sama ngaran lah Ruslan. Guru tu manyambat su, su Ruslan sidin. Busuk tu anu paman lah jar bahasa kita ini lah, su Ruslan. Su Ruslan ini padagang kaki lima di pasar. Bajualan minyak harum lawan minyak rambut. Nah, dua macam di antara nang dijual sidin tu, minyak harum lawan minyak rambut. Dan sidin ini katuju banar mambagi-bagi, bila ada urang lalu, apalagi kakanakan. Bilanya tu badai minyak harum, bilanya kakanakan itu, Kulit minyak diharumi sidin lawan kapalanya itu dikulayakan sidin minyak rambut no dianuakan sidin. Jadi kaya itulah ujar guru nah aku sampai di pasar tadi nukarakan ruko sakalinya dikawai oleh surusulah nang tadi lalu di minyak harumi di kapala dikulai sidin lawan minyak rambut ngaran minyak rambutnya guru tu sambat menyambat erasmik. Kakawanan mungkin tu lah banyak nang bingung bahkan kada tahu napa itu erasmik ada ulun alhamdulillah ulun tahu paham dulu. Bujur kaitu tah, karna ulun ingat. Jadi ini balain lawan kisah ulun nih, ulun lain banar saratus delapan puluh darajat bartantangan tah. Minyak rambut arwah abah ulun tu Erasmek. Dan ulun rajin umpat jua memakai kaitu tah. Jadi hapal banar kalu kisah Erasmek tu, tahu banar. Sudah ai jar sidin, imbah itu sudah ka rumah, diambil ai tadeh karai tadeh mentimun lawan uyah lawan ruko parawit dikumpulakan ai lawan ruko karoso tadeh, dibuat di tapih. Di Kulon di lilit akan ni kapala urang Martapura menyebut saraung. Nang saraung itu tadi di ulah tupi lah di ulah apa ngarannya di ulah kaya surban lah di lilit akan tapih di isi di dalamnya sudah ai bajalan ai man datangi abah tadi di pahumaan. Nah samakin parak lawan abah rupanya angin batiup itu ka arah abah. Jadi ar dari balakang angin batiup ka arah abah dari jauh abah ni sudah mancium bau irasmik. Dan tarlihat muha sidin tu kada katuju. Bahkan amunnya kata-kata guru tu mudel kaya abah ayah tu mbahnya sudah parak tu langsung manarik ja jaka saraung nang ada di kapala ko tuh. Jaka basa kita tu mudel kaya ditampiling cuma untung ja guru kada kana kapala, kana saraungnya haja kayata. Dan tagugur itu saraung itu tadi tuh di banyu. Kata-kata ayah. Ini kada anak Dugan, nanya sidin manyambat diri saurang dan urang-urang di zaman itu manyambat sidin Dugan. Dugan itu Abdul Ghani sabujurnya tu, cuma panggilan Dugan. Ini kada anak Dugan, ini anak Bupati. Sarik kaytu tanda tah, akai abah tah. Artinya kada pantas anakku baminyak harum, baminyak rambut erasmik. Ini urang-urang harat, nang saurang nang kaya ni. Sarik kaytu tadi. Lalu, jar sidin sambil takutan di padahaknya, ini. Iya kada kada ulun tadi suruslan tadi mangulai kapala ulun ulun dikulai sidin kada kawa eh. Hanyar hanyar ampih sarik abah kada tadi kira tadi manukar napa kakelo minyak rambut minyak harum nang harat harat itu tadi ta kada pantas lah kita urang nang sederhana ini pang satu palajaran jua pulang kaya itu ta kada usah nang hidup tu tinggi daripada kamampuan saurang kalu kita sederhana sederhana aja lah Kada usah nang kaya anak bupati tadi tuh, asal urang anak camat haja misalnya nah. Cuma itu pelajaran tadi hidup sederhana walaupun bah sudah dijelasakan tadi tuh, paham ayah tadi sampai sarik. Lalu betakun, mananya pasanan ayah tadi? Tuh jar bubur dipariksa barataan basah sudah. Nah, jadi robonya basah, ayu uyahnya basah, kayak itu sabarataan sudah. Nah, cuma aja kada sarik lagi ayah melihat dulu malah senyum aja sidin jadi. Alhamdulillah ampe seorang ampe takutan juga. Nah, jadi itu tuh sedikit pengalaman kita. Nah, jadi kisah minyak rambut Erasmik. Nah, itu pengalaman juga tuh. Kan cuma pelajarannya tadi apa? Bahwa ada keterampilan, juga keterampilan bahuma. Ini kena satu saat kena sidin memang salah satu usaha sidin pernah amun kada salah ingat dua kali ya sidin artinya bahuma tuh sidin nang sempat menghasilkan gitu kena sudah Ya walaupun imbah ganalnya sidin ketu tu sudah sudah ma sudah maajar di Darussalam atau mungkin sudah ampih maajar di Darussalam ketu tu. Sampat sidin kena ba bahuma.